Ghana Revenue Authority ƒe amedɔdɔ yiwo tso Egee ta nɔƒea, woawoe nye ame yiwo ke eva ewɔ takpekpe kple efiawo kple edumeviwo le aƒlawo ŋuto me. Yi ke eh, tanɔƒe yawoe nye ame yiwo ke eɖi tsa yi ɖe efiawo gbɔ le woƒe fiasã me yi ke nye Tɔgbi Fiti Amenya Adjongaga ƒe fiasã me yi va eɖe nu me nɛ aleke yewoawɔe kple susu be Efiawo nanɔ ŋgɔgbe na yewo kple susu be woaɖe nu me ne dumeviwo ku ɖe aleke wòdze be woadzɔ aga. Nenema kee wokpɔe be efiawoe dzi ko yewoato hafi axɔ nusɔsrɔ̃ ya akɔ de asi na dumeviwo eye efiawo woawoe nye ame yiwo le duawo ŋgɔ eyi ke woawoe aɖe nu ya me na dumeviwo eyi ke wodze agbagba yi ɖe tɔgbui amenya fiti Adjon Gaga ƒe fiasã me eye wova do go fia vovovowo ku ɖe aleke woawɔe be susu be wɔnaya nadze anyi. Nenema ke wotso le afi ma yi ɖe Aflawu Sekta Kɔmanda ƒe tanɔƒea yi ke wova eɖe nu me fia enusɔsrɔ̃ geɖe efia edua dza. As at now, it is only few who are paying tithe to take care of all of us and because of that,

that we need the glasses whatever small you are doing it is your responsibility civil responsibility that you give some to the government or other people enya katã koe nye be woame ɖeke kɔmpiuta gbe ɖeka ne ebe aka Enya xɔasi bube ɖo ta ŋutie a ego ma gblɔ be ɖe mi kata miaƒe ŋɔ ne nɔ ŋɔ me be no ɖa kpla ɖe ne ŋu ma wo hã ŋɔa vivi no na nya be ye hã ye hã ye ƒe ŋdɔ wɔwɔ le me hafi wo ɖa kpla ta tɔgbi Míaƒe enya kpuia gbɔgbɔ tso egbe be me wòwɔ na nɔwo le Ɖakuiɖe blotɔ menye eme ɖe gbegbetɔ ta nye gbegbea me sugbɔ plenty but like my boss said we are here

Yeta afi ya míle fifi lea, mía nya nye ɖeka ya medzidzim questions wo le asi nye medzi be mabia wo ele abe zi geɖe agble me ŋku gbogbo tɔ woa mi me kpɔ na wo le mía ƒe afi ya o ta ɖe mi yina Togo me afi va yi ƒle ni hafi mía ge ɖe Togoa me hã etsã bia dze eve fifia bia dze etɔ ne xexe ge hafi ayi trɔtrɔ gbɔ hã ega xe ge ne edro agba ɖe ɖe ta hã efe xe ge ɖe agba ta. Eŋtsi ta nyanyɛ me wo lalam be ne ama ɖewo gblɔ woƒe kwɛshin so vɔa, nye hã kwɛshin le asinye ne mabia wo be ɖe ke akpa ma ɖe leke woawɔe ne mi ne wòaka ɖe eme na mi. Elabe ale yi ke gagbagbã hã va yi dzie ne mígbã ga fia 26 kple vɔ ava yi ƒle ŋu avɔ tso ne mígbɔna míaganɔ fu gbogbo me wokpea ɖe mía ŋutɔ naxe fe ɖe ɖokuiwo ta hafi ɖe agba ta ena be ne míva dra nua wɔa mímeva sena naneke gɔme kura o. Wova wɔe be. Mía me aɖewo míaƒe asigbawo va ɖiɖim kpɔtɔ ta nenemae akpe na mi. Francisca Hodɔ, Nu yi medi be magblɔe nye bena ɖe Ghana vi dzidzi mienye, míle kɔ dam, míle tiketi xɔm le míaƒe nudzadzrawo me. Menye míamewo katã yi suku le dukɔa me o. mi le tikɛti xɔm, edzo ga fia mi le dzoga xem, mi vo le dukɔ me, dukɔ me kpekpe ɖe mía ŋuti be mi nye dumevi o, eyawo be mi xe, eyawo be mi xe, mi se gɔme ta, mi kuku ɖem ɖo bena nu ɖiɖu nua dzi na mi be mía me yiwo mi yi suku o hã ɖe mía kpɔ gbɔdze na mía ƒe luʋɔ hafi aku. Akpe. Ɖoɖo ɖo le gbɔdze le afia?

Ne enya la alea, míakpɔ ga na dziku gbãtɔ. Na alɔ̃ me be egayia alo ɖe mi ke miadze Lorraine le míaƒe fiaɖuƒea. Kansela hã nakpɔ nu ka wɔm be srɔ̃a le eme. Ke nu ka ta míawo mímafa edzi be ga neva o? Eya ko woɖo Ghana dukɔ anyi yi ke tu gbɔsɔsɔ kple ɖoɖowo le eŋuti. Border system va kaka da asi ne egbea kɔa, amewo fia nukua, mekpɔ gome aɖeke le coalition me le nuka border dzi kɔ. Naneke metsona border va fiadukɔa ƒe kotoku me o. Royalty aɖeke meli mekpɔna tso border gbɔ o. Ne míete ɖe wo ŋu ko woƒe ɖokuiwo xɔna ga akɔ ɖo ɖe akpa. Nana ne nu sue aɖe ko ŋu, nu sue aɖe teti atso bɔta gbɔ, bɔta dɔ woƒe agbɔ, yewoawo míaxɔ akɔ dra dzo aɖoa, wo katã míaƒo nu na ɖeviwo gbɔ o. Nu ma ɖum mía la, bɔta ŋu tso kɔmishina ƒe ga ye wɔ mɔ ya na mi, ye wɔ street light na mi. Madam, míetu Senior High School le gbɔnye afia. Xɔ wobi se mí bena na ƒuƒua ɖo ƒe nyaŋiŋlia ɖo. E, sukuxɔa tsi kpo dzi mebe na va tui, eya hã be nye ŋutɔ mava yi tui. Mí le dzi kaka sukua dɔ wɔm. School feeding pool na mí wona sukua e, eva collapse. Meva yɔ nye nye aƒenɔ wò nu ɖam ne ɖeviwo. Ke eƒe ʋee na kpɔtɔ ya ŋutsu ƒe ɖe nyaƒo ko. Gake wolé Rice wo da ɖe Store House afi ma. Medidi ɖo o, wogblɔ wolɔ va yi Accra. Wolɔ Rice mawo wu ɖa kple ɖeviwo wu ɖe. Ne ame aɖe su mɔ kpli wò wu ɖe, ɖevi ma magblɔ be ao, ne woli da ɖe ŋgɔwò ta ye elabe eɖe ŋu hele eme. Eye esi wòva nɔ afi ma xɔ me nɔ yina kura. Naneke mele ablɔdua me fia yi ke woaɖo asi edzi be edo tso nuka míaƒe Center Collection o. Aƒewo Center Commander eRevenue esi ɖe nufia menye gbae o. Gake Street light deti hã ma wo ŋutɔ wo gbɔ ase be kɔ mo fã. Madam, ne wo ŋutɔ ƒe mɔdodo dzi na ƒo ɖi, wa ku le o, wa kplɔea, ase ɖuɖu aɖe kɔ ŋu ka sweeper, tso to gbɔ, a xe fe ɖe ta. Ga gbogbo. Wo ni mi ɔmi esi task wa, edzo ya kra.